Taryhy wakalar edebiýatda, sungatda, medeniýetde öz teswirini tapýar. Bir müň dokuz ýüz kyrk birinji, kyrk bäşinji ýyllarda bir iň bir ýiti häsiýetli waka bolup geçdi. Bu bütin dünýäde ýatdan çykmajak bir. taryhy waka boldy. Bu taryhy waka öz teswirini sungatyň dürli görnüşlerinde tapýar. Ine, şekilleniş sungatyny, teatr, edebiýat, şygryýet, aýdym-sazy alyp görenimizde-de Watançylyk urşuna bagyşlanan dürli eserler döredildi. Şol eserlerde. ösüp gelýän ýaş nesilimize parahatçylygyň gadyryny bilmek barada, asuda ýurtda, asmany arassa ýurtda ýaşamagyň lezzeti hakynda gürrüň berilýär. Edil şonuň ýanynda Türkmenfilm kinostudiýasy hem öňler her ýylda bir gezek Birje film surata düşürilýän bolsa, bäş ýylyň meýilnamasyny çekip goýýarlar. Ol filmlerde biziň nebitçilerimiz barada, oba zähmetkeşleri barada, ýaşlaryň durmuşyna bagyşlanan, çagalaryň durmuşyna bagyşlanan filmleri surata düşüreris diýip, meýilnama çekip goýýarlar. Emma müň dokuz ýüz kyrk birinji ýylyň ýigrimi ikinji iýunynda turan watançylyk urşy, hemmesiniň üstüne atanak çekýär. Türkmenfilm kinostudiýasynyň meýilnamasyny bozýar we Türkmenfilm kinostudiýasynda Watançylyk urşy başlanandan soň hünärmenleriň köpüsi urşa gidýärler. Türkmenfilm kinostudiýanyň operatorlary kino kameralary alyp, söweş meýdanlarynda bolup geçýän wakalary surata düşürip, ony Türkmenistan atly kinožurnal bolýar. Şu žurnalyň sahypalarynda wakama-waka, pursatma-pursat, sahnama-sahnama edip şekillendirýän filmleri surata düşürýärler. Elbetde, şu döwürler gaty kyn serişde tapmagam çeper film çykarmana. Şonuň üçin bir çykalga tapýarlar. Kyrk birinji ýylyň başynda Moskwanyň. Lunaçarskiý adyndaky Teatral institutyny tamamlap gelen ýaş artist ukrain kinematografistleri bilen bilelikde kilime surat düşürip, režissýorlyk edip tejribe toplan Meret Atahanow bir müň dokuz ýüz kyrk dördünji ýylda Jadyly dür atly filmi surata çömä girişýär. Jadylydyr bu film konsert. Elbetde uly çykdajylar etmäge ýagdaý bolman, şo döwüriň teatrlarynda görkezilýän oýunlar jemlenip, Alty garlyfyň gahrymany Aldar Köse bir wakadan beýleki waka geçip, aşyk-magşuklara öz kömegini berip, ine şeýle sahnaly film konsert surata çyýar. Ol filmiň öňde goýan maksady söweşip ýören esgerleriň göwnüni götermek üçin, galkyndyrmak üçin, şolary ruhlandyrmak üçin edilen film bolýar. Eý agalar diýar Mekge ýurdundan aý aý aý aý aý men bu şähre gaýybana gelemen. Senem bilen aýralygynyň derdinde neý derdinden skodyna ýana ýana wah Senem ey. Awal bagda onuň. Kim bilen Leýlaýy naşyna ýarym ýat ollaý aý aý aý ýüzi gara rysy gülli şat oldy. Bir söýmele ýandy bagrym oda lile ýoda li gulak salyň şu efga na gelemen.

Jadyly dur filminde Türkmenistanda hereket etýän şo döwürki Öňki Molla Nepes adyndaky Türkmen döwlet akademiki drama teatrynyň goýan sahna oýunlary, Magtymguly adyndaky opera-balet teatrynda goýlan oýunlardan sahnalar alynýar. Olaryň hem gahrymançylykly mertlik, gaýduwsyzlyk ýalak sahnalar alnyp, şo döwür meşhur biziň hem režissýorymyz, hem aktýorymyz Alty Garlyýew oýnaýar. Teatrda oýnaýan ähli artistler. Meşhur artistler gatnaşýar. Annagun Annagulyýewa, Maýa Kulyýewa, Sary Garryýew, Bazar Amanow şol Aşgabatda iň güýçli teatrlaryň artisti bolsa hemmesi özboluşly urşa goşant goşýarlar. Bu filmem ekrana çykmagy bilen hem Türkmenistandaky tomaşaçylary, tyldaky tomaşaçylaryň göwnüni göterýär. Hemem bolsa watançylyk urşunda Söweş meýdanynda gahrymançylyk görkezýän biziň esgerlerimize şol öz ýurdundan gelen bir gowy habar, türkmen halk ertekileri, dessanlary esasynda düşürilen bu film olary mundan beýlägem galkynyp söweşmäge ruhlandyrýar. Ine, film ýyllar geçenden soň, ine, häzirki nazaryýet bilen seredende iň gymmat bahaly özüniň öwüşgini ýitirmedik diýip hasap edilýär. Sebäbi şo döwürler telewideniýe bolmansoň, şol teatryň sahnalarynda goýan parçalar kino surata düşüp, ol biziň döwürlerimize-de gelip ýetdi. Ine, kän gepleşikler edilende-de, haýsam bolsa bir biziň halypa ussatlarymyzyň döredijiligine ýüzlenende-de biz şo filmden parçajyklar alyp görkezýäris. Öz döwri uly

Bulat Mansurow, frontçy ýazyjy Setnýaz Ataýewiň powesti esasynda Ölüm ýokdur oglanlar atly filmi müň dokuz ýüz ýetmişinji ýylda ekrana çykarylýar. Ine şu filmde türkmen esgerleriniň birnäçesiniň Watançylyk urşunyň söweşlerinde görkezýän gahrymançylygy hakynda gürrüň berýär. Filmde Artyk Jallyýew, Akmyrat Bäşimow, Şamuhammet Akmuhammedow ýaly Artistler surata düşýär. Waka müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylyň aprelinde, ir bahar aýy, uruş gutarmagyna sähel wagt galanda Berliniň eteginde bolup geçen aldym-berdimli söweş hakynda gürrüň berýär Seýitnyýaz Ataýew. Frontda bolansoň, öz gözi bilen görensoň, bir şular ýaljyk waka onuň ýadynda galypdyr, onuň şu hakda-da ýazan ekeni, Bir Änewli çopan oglan Mämmet söweş meýdanynda söweşip ýörkä, indi nemisleriňem uly goşuny yza çekilip, türkmen häsiýetine laýyklykda bir aldawa salmaly bolýarlar. Mämmet bile gulluk etýän ýoldaşlarynyň orden-medallaryny dakyp, Nemes generaly bilen duşuşyk edýär. Elbetde, uly-uly söweşler görkezýär, sebäbi yza çekilip barýan nemes goşunlary bilen biziň goşunlarymyzyň arasyndaky jeňler görkezilýär. Türkmenistan kinoteatrynda filmi surata düşüren Bulat Mansurow bilen duşuşyk bolupdy-da, şonda söhbetdeşlik bolmak miýesser etdi. Şu filmiň surata düşürmegiň gaty kyn bolandygyny aýdýar. Şo döwrüň ok, ýaraglary, goşuny, eşigi gerek bolýar. Ine, Bulat Mansurow şu filmi Belarussiýanyň, Ukrainanyň tokaýlyklarynda, Estoniýada surata düşürendigini aýdypdy-da. Ine, Türkmenfilm kinostudiýasynyň taryhyna seredenimizde, urşuň hakyky söweşlerini görkezýän film şu Ölüm ýokdur oglanlar atly film. Men o wagtlar juda kiçidim. Hiç kim meni urmady, hatda sögenem bolmady. Ähli kişi dymýardy. Edil siziň şu wagtky bolup oturyşyňyz ýaly. Şonda Eşekguly şeýdi diýdi, Eger süri garry geçiň yzyna düşýän bolsa, ony saklap biljek güýç ýokdur. Men welin şu wagt oýlanýan, Eşekguly ömründe bir gezek ýalňyşypdyr. Akylly çopan gerek. Men bolsa şo wagyt samsyk çopandym. Garry geçini häzirem saklap bilmedim. Aý ýok Mämmet. Sen olary gorkuzyp belleň. Görýäňmi ýuwaşadylar. Biziň meşhur artistimiz hem zehinli režissýorymyz Baba Annanow Kärizginler atly film surata düşürýär. Baba Annanow bir müň dokuz ýüz otuz dördünji ýylda dogulan, çagalyk döwri Watançylyk urşunyň gazaply ýyllaryna gabat gelýär. Ol öz obasynda Garadamakda urşuň kyn ýyllaryny öz gözi bilen görýär. Çaga kalbyna şol waka, obadaky wakalar siňip galýar. Ine, köp ýyllar geçensoň ol ýokary bilim alyp, artist bolup, režissýor bolandan soň, şol gahrymançylyk görkezen halky barada, obadaşlary barada Bir film almagy men ýüregime düwüpdim diýip aýdýar Babandanov. Olam bolsa kärizler bilen baglylykda Köpetdagy etekläp oturan bir türkmen obasy, kärizler suw berip front üçin, halk üçin iýmitlenmek üçin bugdaýlary suwa ýakýan kärizem ine günleriň bir güni dagdan inensin opurýar-da suw gelmesi galýar. Bugdaýlaram başlap bişjek bolup durundy. Şu ýerde-de kindereşler edil Watançylyk urşundaky jeň ýaly tylda galan hemmesi güýçlerini bir ýere jemläp, öňde goýlan maksady gaty jogapkärli çemeleşip, kärizi dikeldýärler. Zähmet gahrymançylygyny görkezip, ýeňişi ýakynlaşdyrmak üçin tylda gahrymançylyk görkezen ilat barada şu filmde gürrüň berýär. Babannanow. Meşhur artistleriň köpüsin çagyrypdyr. Ata Döwletow, Oguldurdy Mämmetgulyýewa, Nurbibi Gutlyýewa, ýaş artistlerden Elwira Kulyýewa, Kerim Annanow ýaly artistleri çagyryp, Ýeňişi ýakynlaşdyrmakda zähmet gahrymançylygyny görkezjekdigini olaryň ýüzlerinde okasaň bolýar. Ýuwaşrak how, Görogly, öňňüde ýatan töňňe däl ahyry. Ölümem aňtaplapdyr-ow. Adyl nähili bolanyny duýman galaýdym. Birden bilim uçan ýaly bolaýdy. Adyl demini bermedi. Men saňa bir kempirjik edin diýip, Bir wagt aýtdym ahyry. Sen bolsa şol seljerdiň ýördüň, birine gaýky diýdiň, birine küýki diýdiň. Goýsana Görogly. Tapdyň oýun etjek wagtyňy. Ýat indi, bili nurlan gaýyň ýaly boldy. Beh. Bizem indi Pellehana ýetäýdi öýdýän. Häý, sen şony ýaňy bilýäňmi? Sargydyň bolsa, aýdyber. Sargydymmy? Sargydym. O ýerde bir aramyzy açygrak goýsunlar. Häý, gutaran, bar güýjüň diliňe geçipdir-ow. Kino režissýor Halmämmet Kakabaýew ol özüniň diplom işi bolan Taýharja oglanjykdan başlap, Nä kakam gaýdyp geler, Ogul ýaly filmlerinde müň dokuz ýüz kyrk birinji kyrk bäşinji ýylyň urşuny ýazgaryp, türkmen halkynyň görkezen gahrymançylygyny öz filmlerinde suratlandyrýar. Ogul filmi ogul bilen kakaň arasynda, nesil bilen nesiliň arasyndaky bir-birinden uzak bolsa-da aragatnaşyk hakynda gürrüň berilýär. Filmde şo batyryň kakasy obada bir abraýly hormat goýulýan bagşy bolýar. Ogul mydama kakasyny görerli alýar, kakasy ýaly bolasy gelýär. Filmde bir şeýle sahna bar, kakasy agyr ýaralanýar. Şoň ýaralananyny Batyr şony-şo duýýar. Kinorežissýor urşuň nesilleň arasyny kesýändigini, bozýandygyny, nesilleň dowamatyny, dowam bolmagyna garşy çykyş etýändigini görkezmek isleýär. Kakasy bagşy bolandan soň, ol kakasynyň heňlerinde, mukamlarynda terbiýe alan oglan şoň sungaty ýöretmek üçin dutar öwrenýär. Bir ilkinji dutaryň bir kakyp öwrenjek bolýan ýeri bar. Elbetde, haçanda çagada hyjuw bolmasa, Şoňa bolan ymtylysy bolmasa, ol derew dutar, öwrenibem bilenok. Şo kakasynyň dowamatyny dowam etmek üçin, yzyny ýöretmek üçin batyr dutar öwrenýär. Ine, türkmeniň milli häsiýetini şo ýerde berýär. Oglum sag-aman gaýdyp geldi. Şu ady ýitmiş uruş gutaraý bilseýdi. Galyň mennäň çagasy sag-aman gelsin. Tamdyrymyzda oduň ýanmagy bolsun-da ýerine. Şu bolsun Hudaýym. Tamdyrymyzyň başyny haşal otlar basdy.

Ömrüň uzak bolsun. Saňa ýalkasyn bagşy aga. Adamlar! Şu gün men size ýakymly bir habaram aýtmakçy. Siz hemmäňiz Nurgeldiň obadaşlary. Oň nähili bagşydygyny-da siz menden has belet. Ýöne-ha Oguljygy Batyrjanyň dutar çalyp bilýänliginden habarly däl bolsaňyz gerek. Batyrjan, hany bärik geç. Geç otur. Märekäni mähetdel etmäli başlaber.

Berekella köşük. Ýoluň ak bolsun. Ata kesbi ogla halal diýlen bolupdyr-da. Ýaman gözden saklasyn. Ynha kakaň geler, eşidäýse başy göge ýeter. Hany gel oglum. Bar oglum, bar. Ine, guzym. Eliň-gözüň dert görmesin, bala. Al, al-al. Alyň, balalam. Alyň, Makaly, Näme üçin türkmen kinoçylary uruş temasyna bagyşlanan filmleri entegem surata düşürýärler diýen sorag ýüze çykýar. Ol sorag, elbetde, öz-özünden jogaby bar. Sebäbi biziň häzirki ýaşlarymyz parahat ýaşaýşyny gadyryny bilsinler diýip, film, şeýle filmler surata düşürilýär. Hormatly Arkadagymyz uruş weteranlaryna, zähmet weteranlaryna, ýaşulylara. uly hormat goýýar. Hormatly Prezidentimizi we bütin türkmen halkyny Ýeňiş baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Asuda, parahat durmuşda ýaşadýan hormatly Arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri mydama rowaç alsyn!